Арай биирдэ, арай биирдэ, оҕолорун өйөппүтүнэн Арай биирдэ э, соҕотоҕун тыатааҕыны бултаан турардаахпын. Э, Ааспыт били кэпсээммин ааҕарбар э, ол туһунан кэпсиэм диэн эппитим дэһиэхэ. Э, э, Арай биирдэ Ботомоойу бэтэрээтигэр Мөккөй диэн сиргэ бултуу сырыттыбыт. Та иккиэбит. Виктор диэн атаспын кытта сылдьабын. Киискэ бултуу сылдьабыт. Онно биир күн Викторым хоту өттүгэр таҕыста, мин буоллаҕына соҕуруу өттүгэр бардым. Ото бииргэ садьыбаппыт бэйэ хаан даҕаны тостугунан сылдьабыт. Ол үүтээммитигэр кэллэхпитинэ эрэ бииргэ хонобут курдук. Дьэ мэннэ ол оҕуруо өттүгэр бараммын биир үрүйэҕэ тиийэммин киис суолун батыстылар ыттарым. Икки ыттаахпын. Биирим иһин сааһыран эрэр маҕан Симба диэн ыттаахпын уонна биирим буоллаҕына эдэр ыт биир саастаах доҕор диэн хапхара ыт оҕото дохсун баҕайы дьикти сырыылаах баҕайы курдук буолан баран улаханнык уопутура илик бултуурга. Дьэ биир үрүйэҕэ тиийэммит киис суолун дьэ батыстыбыт. Улаханы тым сүүрэн хаалла. Онтон улахан үрүйэни батыһан баран истибит. Онтон үрүйэ иһигэр түстэ кииспит. Онтон ол улахан үрүйэни арҕаа диэки быһан туораата. өссө айаанынан. Онтон арҕаа өттүттэн киирэр салаа үрдүнэн барда. Дьэ онно ол үөһэ сииккэ-тахха-тахха аллара түһэ-түһэ оннук баран истэ. Баран истибит, мин били эдэр ытым мин аттыбар соҕус сылдьар, чугас, быыра бараҥа албат.

Чэ, биһээнчэ миэтирэ иннибэр баран иһэр этэ, ыарыһыҥ аатынан. Онтон көрдөхпүнэ туох эрэ бугул курдук хаар баар, арай? Ол бугул курдукка ытым тиийэн баран маннык көрөн турар, арай? Онтон мин чугаһаан Кэлэн истим. Онтон этим дьүккүк гына гына аллара киирэн киирэн киирэн арай көстүбэх буолан хаалла. Тыый, туох дьөлөҕөһө баарыгар киирдэ онно диэн дьиктиргии дьиктиргиибин чугаһаан кэллим. Окко онтон дьэ уонча миэтэрэ курдук убу кэлбитим кэннэ арай ол хотоол курдукка Манна хотоол хотойбут иһир баар. Манна буоллаҕына ити бугул курдук хаар ытар тибилийэ. Оо арай ол хотоол иһиттэн ытым өлөр саҥата иһилиннэ. Сарылаата ынырык баайытык тууй диэн баран отоһубу чугаһаан кэлэн көрбүтүм арай арҕах аҥайа ытар эбит. Улахан баҕайытык өлөҕөстөөх арҕах аллара маннык бу өттүгэр ыһыыр түһүүтэ маннык били ыһыыр ыҥаата манна үрүйэ аллара онно маннык томтор кэнниттэн били бугул курдук хаар кэнниттэн манна аҥайа сытар эбит ол онтон ытым үрдүүр буолла ол кэнниттэн ол арҕаҕы игэр маннык өҥөйөн көрбүтүм обу Ытым кутуруга кэннэ көстөр, бэттэх турар. Уу, сутургум аатык аппыттан ыстанан түһэммин аппынан тахсуоҕун илдьэ бардым ол диэки. Аны холбойон тахханал аттыын-баҕастыын бүтүннүү баттааҥҥа биһиэ диэн куттал карабиннаахпын уонна туһапкалаахпын. Ону чэ кэлин хойут ити ырдааҥҥы дьыала буолаҕын үрбэччэ сыллааҕы дьыала. Кэлин били кэпсээтэхпинэ дьонноро ыйытааччылара: «Хаа бу оҕотоҕун ол арҕахха култуургуттан куттаматаҕыҥ да дииллэрэ. Ону оттон мин туох да улаханнык тугу да санаабакка испитим, ол арҕаҕа эрэ баар эрэ буолуо диэн толкуйдуох этэ. Аны ол уонна түбэстэххинэ даҕаны тугу улаханы санаарга туруоххунуй уонна эстэр бинтиэпкэлээххин онтугар эринэҕин Бэйэҕэр эмиэ һин эрэнэр курдуккун, онон чэ олус оннук улаханнык кутама курдуккун. Ото иһин биир баар бо туох эмит. Били акаары эрэ туохтан да куттама дииллэригэр дылы киһи иһин биир куттанар, иһин биир туохтан эмэ дьулайаҕын маннык чаҕыйаһыныгын буоллаҕа дии. Буолан баран дьэ ол били бэйэҕэр эрэнэҕин уонна ааҕар эрэнэр буолаҥҥын дьэ ол эйиэхэ арыый күүс биэрэр курдук уонна ыккар эрэнэҕин курдук бораммынахпын баай охсон бараммын оннук кэннинэн кэлэммин харабыыммын ылан сүгэбин ылан курбары илинэн кэлэммин манна арҕах үрдүнэн оҕус кэлэммин маннык айаҕар маннык манаан турдук Да билигин аа тахсан кэлиэ диэбит курдук. Ол турдахпытына били эдэр этим арҕаҕы иһигэр үрдүүр буола турар. Дьэ бу ыта-бута диэтэххэ куттаммат ыт эбит. Ол турдахпытына били дьэ биир ытым кэллэ. Кырдьаҕас соҕус ыт. Ол кэллэ Уонна ниҥ-ниҥ-ниҥ-ниҥ көрө-көрө харҕахха чугаһаан баран аллара дьүкүҥнээн киирдэ, киирэ киирдэ уонна иһигэр киирэн баран эмиэ часкыйда куһаммаа ити бэдэр хаҥаталаабыста уонна эмиэ үрсэн киирэн барда. Дьэ иккиэн үрдүлэр, үрдүөр буолаллар. Уу дьэ мин болооно дьэ үөлэ сүрдүгэр маннык малаан баран турабын. Таһин ханаабар ойон таххар түгэнигэр та эриллэ оххон баран миэхэ тахсыбат ини иннин хоту барыа буоллаҕа дии диэммин санаалаахпын уонна то иһин ытарба кой биэрэр ини диэн айдаара эрэнэбин өп оннук турдум турдум ыттарым үрөллөр үрөллөр онтон үүрдэ сир оннугар туора ньирилиир курдук гына Этиҥ ньиргиэрин курдук. Уонна эмискэ аайы икки ытым кэннилэрэ, кутуруктара тахсан кэлэр арҕахтар. Били ол тыатааҕы боотурҕаатаҕына кэннилэринэн чугуйан тахаллар эбит. Другомайдык. Онтон эмиэ төптөрү дьылыс гынаҕаллар. Оннук иккитэ-үстэ Ыттарга боотурҕаата. Ону сүнньүргүйэр курдук мөккиэтигэр намаһахпа айытык ырдьыгыныыр. Да ырдьыгыныыр быйыта буоллаҕа дии. Өп, дьэ доҕор, токуйта аттаатым. Хата, тоҥонно бараары гынным ээ. Оо, дьэ, хайдах баайынай диэн тахсыбат. Ыттарым үрдүүр буолаллар. Онтон Ыламмын манна һинньигэс титириги быстым. Туоҕа. Күөгү курдук оҕус. Уонна ыламмын ол кытыытыгар кэлэн бараммын анньан көрдүм. Онтум туоҕа уу лотох бүтэһигэр тиийэн анньылынна арҕах бүтэһигэр. Чэ, түөрт да биэс ньиэмэтирэ курдук дириҥ баҕайы эбит. Аха. Дьэ онтон ылан бараммын ол тугун үрдүгэр уурдум маспын арҕах үрдүгэр уонна хаамай бүтэйгэ ханан баарый диэн маннык кэннинэн бараммын үөһэ көрбүтүм маннык ортотун диэкинэн соҕус маннык хот ойор иһир баар эбит. Отонуктаах хот ойор иһир. Ээ ол хот ойор иһири үгэбинэн дьөллүм.

ыллым даҕаны элбэрэхпин тардаҥа эбиспит. Ол ытааппын кытта ыттара мейдьинимис гынналар. Аа уонна тиниктэһэн киирэн бардылар. Ырдьыгыныы ырдьыгыныы тиниктээн киирэн бардылар. Өп кэт-кэтэһэн көрдүм. Били үөлэспиттэн күйөх буруо маннык унаарыйан таҕыста. Да, дьэ, тыына быһынна дии санаатым. Уонна дьөлөҕөспүн кэҥэтэн бараммын төбөбүн Игорь өҥөйөн көрдүм. Онтумуттарым тардыалыы сатаамарынар уже олороллор эбит. Били маҕан ытым Көрдөхпүнэ, кып-кыһыл буола хаалбыт. Хара ытым уола эмиэ итиннэ олорор. Бүтүннүү хаам буола хаалбыт. Уонна маннык бүтүннүү көрбүтүм атын итиэннэ туох да аһуох. Ээ, дьэ, чэ уонна аһуох эбит, оҕотох эбит диэн бараммын, дьэ, хайдах таһаарыах бэйэкэбиний диэн буолла. Туох да быам иҥин, уох. арҕаха түбэһиэм диэн санаабатахпын даҕаны буоллаҕа ол туһунан ону аппын буоллаҕына аҥардас тэһииниттэн ыламмын москвайдым көнтөһөм буоллаҕына үөрэн ыллым көнтөһөм иһин уһун оҕус били үрүйэлэри ыстаннарарга эҥин диэн анаан уһун оҕус гынаҕын көнтөскүн биэс иҥин метрэ курдук ээ уонна ыт баайар быалаах этим, чаһин добончо үчүгэй копроновай модьугуя, модьу оҕусбуя. Ону ыллым уонна карабиным быатын үөрдүм өссө баар тиийиэ оҕо диэн. Онтон дьэ маннык мас быһынным, били Тиийигэтикэ утан баран, маннык томторуктаан баран, били кылгас быаннан маннык оҥорон баран, уһун быаны баайаммын били таһыттан соһор курдук. Анаам да модьута бэрдэбит, билбэппин буолаайа. Онтубут дьэ оннук оҥостон бэлэмнэнэн бараммын иһигэр киирдим. Аттаан киирдим да, ыылан да буолбатах, аттаан киэҥ баайа эбит ээ. Онно киирэммин, дьэ били

ыҥырбыппар бастаан ыҥырбытым таһыгар туран онно кыбыта били эдэр харайытым онтон балаана дьэ киирэммин оннук били тииһигэр кыбытаммын маны томторук быа баайан бараммын көнтөспүн баайдым дьэ онно тахсаммын арҕах икки өттүттэн тиринэн бараммын тобаҕайым аҕайа тардаһа сатаатым ахыый Дьэ били дьиэ истиэнэтигэр быаны баайан баран тардар курдук. Олох ымыр да гыммат олох. Хау тоҕо бэрдэй дэти Майкабыан дии анаатым ээ. Ол тоҕо кытаанаҕай диэн. Да тартаһата хатаамаран аккаастанным. Чэ кэбис. Итим быан буолла туохха нэһиилэ тиийэр бу дьөлөҕөһүн маннык таһыгар барбыах быгар быах. Оо, чэ, хайдах гыныах баҕайыбыный диэн токкуйдаан токкуйдаан баран көрбүтүм били манныккынан били хаһан-хаһан таһаарбыт били бугул курдук турара ити били таһаарбыт буора эбит. Аһа, арҕаҕын хаһан таһаарбыт буора эбит. Уонна ол арҕаҕыттан маннык таххар маннык канаба курдук били маннык хаһан таһааран маннык бугуллаан ааспыт. Ол бугулун таһыгар ровно хатыҥ үүнэн турар. ол хатыҥы маннык чоҥочок, үрдүк оҕус чоҥочоктоомун кэрдэн түһэрдим уонна бэйэтинэн төһүү оҥордум. Ол төһүү оҥорон бараммын, били ытым быатын били томторук курдук баайдаам да маннык мастаан бараммын. Онно карабиным быатын баайдым, уһатаммын. Уонна ол карабиным быатыттан Дьэ били көнтөспүн баайдым. Онтум көнтөһүм таххан бу туохха киирдэ. Били чоҥочок нөҥүө. Онно дьэ били хатыҥмар баайан бараммын дьэ били чоҥочокпуттан физика окуонун туһанаммын төһүү гынаммын да таттыммын. Ээ өссө бастаан өссө ол чоҥочоктон буолбатах эбит хомуйалаатым. Бастаан били аллара арҕаҕым үөлэһэ били маннык турарыгар аллара

Онтон туруоран бараммын эмиэ хоһуттан маайабын, онтон эмиэ төһүүлүүбүн. Соһуннук өлбөх боойотуннук гынан гынан гынан дьэ уур баҕайы мадьыктаһан, хадьыктаһан чэһин чугаһаттым. Бу кэллэ. Дьэ онтон уже чугаһаата. Ол чугаһаабытын кэннэ дьэ били чоҥочокпор илдьэн дьэ аны бэйэтинэн төһүүлээтим, били хатыҥмынан хомуннук чоҥочокко били маннык улуйа-улуйабын. Инньэ гынан таһааран-таһааран быктардым. күнүм уже түөттүүр буолан барда, хаар бөҕө түһэн барда, онтон дьэ таһааран-таһааран били маннык арҕаҕыттан бэттэх буолан били хомунук хаһыллыбыт канаба баар. Ол канабанан таһааран били буорун таһаарар эбит манныккынан. Онон таххан истэ, онтон ол били Канаабабыт кэлэн бүтээн аҕалла, онно кэлэн бүргүннэриттэн ровно иҥнэн хаалла. Дьэ бүттэ уонна иннинэн да кэннинэн даҕаны барар кыаҕа били дабайыа оҕус маннык, онтон били маннык үрэххэ түһэр ырэ. Онно иҥнэн хаалла, аны туран ойоҕоһуттан көтөҕөн тиэрэ быраҕыаххын хайдах даҕаны көтөҕөн таһаара кыа оһох били маны куруук кыһатарба кини оо дьэ дьэ хайдах буолуох баай ити дьэ онтон били санаатым били бу иннигэр били былырыын эмиэ били бултаан турабыт дьону кытта Онно иһин аска сылдьан иһин көрөрбүтүгэр оһоҕоһо олох куус-кураанах буолар эбит, кытаагына били арҕахха сытарыгар куус-кураанах. Куртаҕар буоллаҕына барбах маннык уу эрэ дьалкыҥныы сылдьар буолар аҕыйах биир-икки лиитирэ уу курдук. Уонна оһоҕоһо олох кураанах буолар эбит, туга да суох буолар, ыбыраас. Били аамай бүтэһигэр били уон оһоҕоһугар бүө бүөлээх буолар дииллэрэ оннук бүөлээх эрэ курдук буолар эбит. Аа ча туох таһылыга хуох иһигэр ыраастанан баран утуйбут буолуохтаах диэн анаан барамын сарсыҥҥар лы туох да буолбат ини диэн бараммын туохтаатым били ону иһинэн кэтэһэдьибит били бриллиантовай ветровкалаахпыт ону ыламмын Манна маска туорай маннык мас баайдым. Онно ол брезентовай битровкабын маннык кэтэрдэҥ амистым. Чучала курдук онно капюшонум маннык кынан амистым. Инньэ гынан били оҕуруот чучалабытын курдук маннык хадаарыйан баран турар онтум. Били хуор тураах кэлэн хиэбэтин диэн Токуйдаатым. Таан наһарсан Виктордиин кэлэммит, көтөлөт таайын кэлэммит, астаан бараммыт тиэйэн барыахпыт диэн токуйдардым. Дьэ, оннук гынан бараммыт. Иһиннэ кайыппатым, хайдах даҕаны оннук хаалларан баран барааллым. Дьэ онтон боруҥуйарын хаҕана тиийдим, тиийдим. Үүтээммэр Викторим кэлбит, Һээт, онтон дьэ маннык оннук балаһыанньа буолла, дьыала буолла, дьэ үчүгэй бултуйдубут. Алакыы диэн буолла, дьэ үчүгэй. Дьэ онно харсыныгар хас эрэ тураммыт көтөл аттаах, мин көтөл аттаахпын. Онтубун илдьэ хоноҕос онтум. Онтубун илдьэ бараммыт дьэ Тиийдибит арҕахпытыгар үчүгэй сытар, туох да тыыппатах. Ону дьэ икки буолан тарда сатаатыбыт. Кыайбатыбыт икки буолан. Хайдах даҕаны олох ыгырыппатыбыт даҕаны. Тиэрэ да быраҕар кыахпыт суох. Өрө да соһон таһаара кыах суох. Ача атынан таттарыаха диэн буолла. Мин атын буоллаҕына ыһыарҕаһыт уонна тэлиэгэһит, мунньар массыынаны оҕооччу оттуулдьан уонна ити ат хотуурун биир биир ат тардар эриһинэ көлүһэлээх хотууру тардан эмиэ оттуур этим онтубуна инньэҕинэн үөрүйэх тардарга ону кутуругуттан баайан баран хоһу хос туруққа диэн буолла э кутуругуттан баайан күн төһөнөн баайан баран бычча хос тураатаатым михиэтэбин киһим үүрэр оо чыканньыр

Хаар бугул курдук үрдүн оттоххон баран аллара үрүйэ иһигэр сырылаан түстэ аарынан. Дааннак ороон таһаардыбыт уонна астаатыбыт кинини. Астаан бараммыт барытын ындынан кэбистибит, тириилэри, туох баар эттэри, баҕастары, ото тиэр-туом, били ааспыкка кэпсээбитим курдук, тутуһа сатаатыбыт, Да уонна оннук бултуйаммыт үөрэн-көтөн үүтээммитигэр бардахпыт ол